O ni yɛli ti shɛm m-bala, eh, o dolibu ni o yurilim, eh, ni o jilima tibu ni o tibiginsim, di nyɛla talahi ti zuɣu. Ninsal mi ku kpe Aljanna shee ŋun ka a doli, sallallahu alayhi wa sallam, di zuɣu ka o yɛli ti ni, Man atɔɣani dakhala Aljanna, wa man asɔɔni fa kad aba, eh, ŋun doli ŋun a Annabi, a ni kpe Aljanna, amaa ŋun milig o, di ŋuna a zaɣisi Aljanna. Tɔ! Naawuni chɛ ka ti doli ŋun a Annabi maa.

Ti yi ti Daanabi gba bela di puuni. Di zuɣu ka Alkur'aani yeli ti ni o yelimi ti, Kul innama ana basharun mithlukum, N gba nyela ninsala kaman yi nye ninsalinim ŋɔ. Ɛhɛ! Yuuha ilayya, amaa Naawuni lee gahim o n-zaŋ wahayi maa tir o. Dinzuɣu Annabi n-nye ŋuna, Naawuni tumo n-nye ŋuna. Dinzuɣu o gahim ya n-yi o ko ka che ninsalinima, amaa ninsali n-lee nye o gba. Ɛhɛ! Tɔ dinzuɣu Aaya kani yɛri ti ni Annabi ka bɛ nam piligu ayi, hadiisi mi kani niŋ tabata yɛri lala. Hadiisi mi kani niŋ tabata yɛri kaman bɛ namla ti yaba bɛ namla ti Daanabi sallallahu alaihi wasallam pɔi ka naan nam ti yaba Adam. Ayi. Di hadiisi din kam ti yɛri la yɛta imma di ko nyɛla makidhub, din ka bi booni mawdu'u maa, bi maana ʒiri n ko nyɛli, bee ka di nyɛla dɔ'if, di bi niŋ tabata, tɔ dinzuɣu di ku tooi kpa daliri, bee ka di nyɛla din niŋ tabata amaa ka di maana pa lala ka shɛba ban tehi ni lala ka di yɛri maa. Di bayaani nyɛla kaman kɔtomsi, hadithi shɛŋa kana nyɛla mawdu'a, eh, bɛ ni yɛli kaman Annabi haske ka Naawuni nam piligu la, tɔ din kul nyɛla mawdu'u, eh, din kul nyɛla shiri n-nyɛ li. Ni Jaabiru, alay, radiyallahu anhu o daa bɔhi Annabi sallallahu alayhi wa sallam, Naawuni ni nam binshɛɣu piligu ni dini nyɛ din ni ka Annabi yɛl o, Nuuru nabiyyika,

anabinim maa piligu nama puuni, bɛ maana ni ŋun ka Naawuni nam piligu anabinim maa ni, wa aakhirahum fil ba'th, ŋuni ŋun mi nyɛ bɛ zaaha bahigu bɛn tim sɔna, tɔ lala dini maa di nyɛla dɔɣif, di bi niŋ tabata. Tɔ! Ka chɛ ka shɛŋa kana ti niŋ tabata. Ka di maana tatimi wuhiri kadama Naawuni ni buɣisiri nama maa ni yɛn kana shɛm. Ɛhɛ! Ma, Al-Qadaa'u wal Qadar, Takdiir, ŋɔ maa benimi ka Naawuni buɣisiri li kaman nir ni na be o mapuli ni, ka bɛ kana ti n buɣisi buɣisi n sabi sabi yɛl shɛŋa sɔŋ la, bi katbi rizqihi, ɛhɛ! wa amalihi wa ajalihi, Ɛhɛ, Washakiyun, Washakiyun aw Sa'id, din niŋ zaa bɛ yɛn sabi li mi. Ɛhɛ, O daa ariziki, o yɛn yina ti di shɛli zaa, bɛ yɛn sabi li mi, di pala di pun beni mi. Ɛhɛ, amaa bɛ yɛn sabi li mi, N sɔŋ. Ɛhɛ, Wa amalihi, o yɛn yina ti tum tuun shɛli zaa, bɛ yɛn sabi li mi. Ɛhɛ, Wa ajalihi, o yɛn kani dahin shɛli. Di zaaha bɛ yɛn sabilimi sɔŋ, wa shakiyun aw sa'id, ɛhɛ, zuɣu biɛɣu lan, zuɣu biɛɣu lan yɛn nyoo bee zuɣu suŋ la, di zaaha bɛ sabirlimi sɔŋ la. Tɔ dinzuɣu bɛ ni sabi lala yɛla ŋɔ maa, di pala di pun bɛnimi, ɛhɛ, tɔ dinzuɣu hadiithinim kana ti wuhiri ni bɛ pun sabi ŋun Anabi sɔllallaahu alayhi wa sallam wa tuuntali ŋɔ maa Ɛhɛ, ka dama ŋuni nyɛla nyɛ tuumba maa zaa bahigu, ka ti yaba Adam ka o na dola tiŋgbani ni nyɛla taŋkpaɣu. Ɛhɛ, ka ti yaba Adam na dola taŋkpaɣu puuni, ka o na doya n-na nyɛla taŋkpaɣu. Ka luɣ shɛli kana ti yɛli ni Bɛɛna Ruuhi wa Adam wa Bɛɛna Ruuhi wal Jasad, ka Ti yab Adam ka o na bela nyɛvili mini niŋgbuna sunsuuni, bɛ maa daa bɛ ni na kuli me o sɔŋ ka o na kuli doya ka bɛ na bi pɔbisi pɔhim niŋ o ni. Ɛhɛ! Lala saha maa zaaha Biraapun m-buɣisi Annabi sallallahu alaihi wasallam o tuuntali. Ɛhɛ! To amaa di bi wuhimi ni ŋun bi nam la Annabi la a saha maa zaaha.

Eh, wa nam la ti yaba Adam ka yihi wa paɣana eh, wa ni. Din nyaaŋa ka eh, niriba eh, dabba ni paɣaba ka bɛ naan yina lala niriba ayi maa ni. Dinzuɣu ti daanabi sallallahu alaihi wasallam wa gba yila Ti yaba Adam zuriya maa pun na, dinzuɣu o bi yɛli ti dahin shɛli kamkam ni ŋuni ka bɛ nam piligu Naawuni nama ni bee ŋuni ka bɛ nam pɔi ni ti yaba Adam. Anab bi yɛli ti laa, Ŋunkam yɛli laa ti Anab yaa, ʒiri ka a ŋmani pa o Naawuni baŋsim ti tɔri n zuɣu. Lala hadiisi shɛŋa o ni zaŋ n-tahi ka a zaŋ bahi ni ŋɔ, din niŋ tabata, amaa di maana pa kadama ban ni gbaai li shɛm maa, ɛɛhɛɛ, Naawuni baŋsim ti Wa ya ni ko n-tu n-, ko n-tu Nabi Yan, ka riwaaya shɛli kana ka di sabi ko ti bi tu Nabi Yan, wa Aadamu bayna ar-ruuhi wal-jasad, ɛɛhɛ, bɛ ni daa sab o ka o pun nyɛ Annabi, ɛɛh, ka Naawuni buɣisi li chɛɣu bɛ pun sab li, ka ti yab Aadam na bela, ɛɛh, niŋgbuna mini, ɛɛh, nyɛvili sunsuuni, bɛ na bi pɔbisi nyɛvili niŋ niŋgbuna maa ni, ɛɛhɛ, ka di kana lafzi shɛli ni, wa Aadamu Mujadilun fi tinati ka ti yaba Adam na dola o bayaɣati puuni ka bi sabi kadama Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o yɛn nyɛla Anabi nim maa zaaha bahigu to dinzuɣu din nyɛ shɛm bala maa Naawuni baŋsim ti Naawuni chɛli ti tam sochibiga zuɣu ehe, dinzuɣu e, din nyɛ bini zaŋ shɛŋa kpari daliri ka din nyɛ din bi niŋ tabata maa bee din nyɛ mawduɣu maa ehe, a nyɛ ka bɛ saɣi zaŋ li ti a ka a zaŋ bahi na ehe, ka lee chaŋ ti kpuɣi ŋɔ maa din niŋ tabata ka di mi maɣina pala ban ni kpuɣi li shɛm maa ehe, tɔ din ka bɛ zaŋ ti na maa tɔ di niŋ tabata amaa di maɣina ka n kuli ti a ŋɔ di pala di wuhimi ni a nabi yɛlimi ni ŋuni ka bɛ nam